Hefyd, newydd mynd i fod yn sbio ar app o'r enw Procreate, a dyn ni'n mynd i gael go efo iwsio'r um, Animation Assist tool arni. Um, mae Procreate yn graphic design drawing app. So, um, mae'n gael ei iwsio lot ar gyfer pethau fatha digital art a pethau fel yma. Um, oedd o wedi cael ei creu yn reiddiol ar just ar gyfer yr iPad. A gobeithio newch chi mwynhau'r fideo um, a ie, yeah, dyma fo! So, nath Procreate gael i creu um, yn arbennig ar gyfer yr iPad. Uh, yn amlwg, um, mae pawb ddim efo iPad, uh, felly opsiwn gwahanol um, fydrych chi chwarae efo di Autodesk Sketchbook. Um, so, mae hwnna'n efo'r un teip o bethau, um, a mam ddim, a fydrych chi gael o ar um, yr computer neu ar ffôn chi, um, neu'r tablet, um, a mae ma ar

Dyma ni. Felly, well i ni ddechrau a na i clicio ar y Procreate app ar fy iPad. So, fel ydych chi'n gweld, um, mae'n agor fyny llyfrgell bach o gwaith dwi wedi gwneud um, a y siampla o gwaith um, sy'n dod, dod efo rap lle sy'n reit cwg sy'n gallu gweld uh, beth sy'n gallu cael ei creu lle. Salam alwc dwi'n mynd i fod yn roid um, bach o overview o be fydrwch chi wneud yn Procreate heddiw ond um, mae yna lwyth o cyrsiau um, fydrwch chi wneud hefyd um, sydd ar gael um, uh, nes i wneud um, chydig ar sgilsiau oedd yn rili really da so dwi am mynd amdani a um, clicio yr arwydd bach plus yn y gornol ar y dde fama Yy ma' hwnna'n roid opsiwn i fi dewis pa seis yy dwi isio canfas fi fod. Yym felly ma' hwnna'n agor canfas bach i ni a os 'dan ni ddim cweit yn apus efo'r maint fedrwn ni newid o yy wrth clicio eicon bach ar y chwith yym ma' roid list o actions i chdi yy so 'dan ni jyst yn mynd i crop and resize a newid o i'r maint 'dan ni isio. Felly, rwan gynnon ni canfas ni'n barod, fedrwn ni drechio a meddwl am creu braslun o um, sut mae an animeiddiad ni'n mynd i edrych. So, na i just clicio ar hwnna wan, yr icon bach ar y top ar y dde, a fel ydych chi'n gweld, mae yna lwyth o gwahanol brwsys ydych chi'n chwarae o, pensal, brwsys paent gwahanol, um, calligraphy, uh, pens, pob math o bethau. Yym, a fedrwch chi hefyd chwarae efo gwahanol priodweddau o'r brwsh ar ôl chi glicio arni. Yym, o'r y siâp, yr um, y graen sydd yno fo, uh, bob math o rhyw bethau gwahanol fedrwch chi chwarae efo. Uh, so, dwi jyst yn mynd i gadael o fel mae o, mwan, mae'n digon da fel mae o. Cos jyst uh, neud y braslun ydy ni. So dyna ni. A dwi jyst yn mynd i pigo cue bach i fy mrwsh um, gan clicio'r cylch bach ar y top yn y dde, uh, jyst yn mynd i clicio'r rhyw du dwi'n meddwl, um, jyst i ddechrau off fi. So dwi jyst yn mynd i gael chydig bach o trefn o syniadau gwahanol gan i fi yn fy meddwl, um, a wedyn uh, creu sketch terfynol ar gyfer fy animeiddiad. Yy so dwi jyst yn defnyddio yr selection tool ŵan yym sydd ar y chwith ar y top fan'na, mae'n edrych fatha S bach, S bach yym a jyst i hwnna hwnna 'di'r un dwi'n licio 'lly so dwi jyst 'di rhoi bocs bach o amgylch e a wedyn fedra i yym cyntrolio yym lle ma'n symud i 'lly. Yym so dwi jyst yn mynd i symud o i yr canol dwi'n meddwl a yym yn amlwg dim hwn 'di'r un dwi'n mynd i iwsio ond yym ma' hwn yn yym jyst yn rhoi dechra bach i mi o yy lle ma'r dyluniad yn mynd. So fel 'da chi'n gweld ma'n ma' 'na l- ma' roid lot o opsiyna yy gwahanol i chi yym o sud i symud o ac fedrwch chi maniwpilatio'r celf hefyd yy efo'r distort tool a'r warp tool. So yym dwi jyst yn mynd i chwarae efo hwn dipyn bach mwy a wedyn yy dwi'n mynd i creu layer arall ar ben hi a yym

yno yn y Valleys ond dwi jyst 'di cuddio do am wan so dwi jyst 'di unticio'r bocs bach sydd yn y layers. Um, so dwi jyst yn iwsio'r selection tool eto, jyst chwarae efo um, yr ffont i gyd yn y canol. So yn ymwneud sy'n ni jyst yn trio gliro um, chydig bach amdan layering um, y layers uh, feature ar hwn. Yym so ma' ma' layer feature yym ar lot o gwahanol betha yn cynnwys yym photoshop a illustrator yym coral draw a bob math o betha yym efo digital drawing 'lly yym so ma'n reit handi gwbod yym sud ma' nw'n gweithio ma'n ma'n essential rili os 'dach chi'n meddwl neud yym gwaith digi- do fy hyn. So fel dach chi wedi bod yn gweld um, dwi, i, i gael yr les i fyny dach chi'n just yn clicio'r box, um, y dau box bach na um, yn top y sgrin ar y dde a um, mae rhoi list bach o les gwahanol i chi a wedyn heddiw dwi, dach chi wedi dechrau gweld fi yn um, iwsio nhw i Dechrau drafftio yym gwaith celf fi a wedyn iwsio yr yr rhei o dan i yym fatha template 'lly. A wedyn yy hwyrach fel 'mlaen 'dan ni'n mynd i bod yn iwsio fo i creu flipbook yym ar gyfar ein animeiddiad. So yym ma'n rili bwysig i enwi layers chi. Dwi rei ddrwg yn neud hyn ond ma'n rili bwysig i cadw rw fath o trefn yy rag 'im mynd yn hollol confused yy 'c'os weithia' fedrach chdi ga'l t'o' cannoedd o gwahanol layers rili yn yn un bishyn o celf so yym a jyst fod fatha fedrach chi mynd yn ôl a newid rwbath yn haws hefyd so os ti'n gwybod lle mae o lle. Um, so dwi'n mynd i symud ymlaen rwan a sbio ar wneud um, chydig o lluniau o'r offer gwahanol. So dwi jyst i cuddiad yr leir um, nawan yr un rwch gynnig arni a creu leir bach newydd i fi gael canolbwyntio ar neu lluniau offer gwahanol. So dwi'n rili really licio'r syniad o fath offer gwahanol um, yn sort of symud o gwmpas so yy dwi'n mynd i trio hyn allan dwi me'wl. So dyma fy offer a dwi'n me'wl dwi jyst yn mynd i gweld sut ma'n edrych efo sgwennu a dechra meddwl lle ma' nhw'n mynd i fynd um, yn yr uh, darn terfynol. So jyst agor fyny'r layer um, rhowch gynnig arni eto a gweld sut mae'n edrych. So just yn iwsio'r um, selection tool unwaith eto a symud yr offer lle dwi eisiau fo fynd. Um, so cael licio nhw bod ar y top, dwi'n meddwl. Ond uh, dwi'n just mynd i chwarae efo gwahanol bethau a gweld sut mynd. so da chi gweld dwi'n defnyddio'r uh, free hand selection tool reis lot. Um, Mae'n jyst yn helpu um, yy bod yn rei accurate efo be' dwi isio symud rili. So dwi reit hapus efo'r dyluniad yma yym so dwi'n mynd i mynd ymlaen a dechra meddwl am yy lliwio fo fewn rili yym so dwi isio fo fod efo rw yym aesthetic fatha ma' 'di ga'l 'i screen printio ne' rwbath yym so yy dwi'n mynd i iwsio'r selection tool unwaith eto a yym selectio o gwmpas yym fy sgetshys a wedyn yym gan Defnyddio yr cylch bach Hue 'na ar y top yy bydda, dwi'n mynd i llenwi Hue i mewn i'r i'r yym offer gwahanol. So i Hueio petha mewn, dach chi'n jyst yn dragio yym gafael lawr ar y cylch ar y top, rhowch chi ddewis y Hue, a dragio fo i yym be' dach chi 'di selectio, a mae'n llenwi yr siâp yna efo eich Hue. So fel dych chi'n gweld dwi 'di creu yr lliwia a'r layer gwahanol so ma' ddim yn effeithio ar y sketch o dan so os ma' rwbeth yn rong mynd yn rong gynna fi dal yr sketch i fynd yn ôl at um, so dwi'n dwi reit hapus efo hwnna ond dwi isio um, dangos allan mwy o'r manylder o'r offer so dwi jyst yn mynd i um, roed yr opacity lawr ar um, ar y pe pethau dwi wedi lliwio lle, fel bod dwi wedi gweld y sketch o dan, a um, gan ddefnyddio'r rwbiwr, um, dwi jyst yn mynd i rwbio allan yr melyn i ddangos gwynt yn ôl, um, i jyst roed fatha'r effaith ma o sort of stamp. Um, Yy fel 'dach chi'n gweld efo rwbiwr yym ma' 'na opsiyna gwahanol yr un peth â'r brwsh sydd yn rili handi so dwi jyst yn mynd i dewis yym fatha un pensel 'lly i i yym jyst neud o chydig bach yn quirky rili. So ydych chi gweld e, dwi'n defnyddio'r Sketch o dan fatha guide um, o lle dwi'n rwbio. Um, ond dwi'n cweit licio switcho hwn um, on ac off, um, jyst i fi gael mwy o syniad o sut mae'r darn yn troi allan. So, ie, yeah. nawn ni weld sut mae'n mynd ymlaen.

So dwi rili hapus efo sut mae hwn yn trecha rwan. Uh, so dwi jyst yn mynd i chwarae chydig bach efo'r lliw, jyst i, jyst i gweld um, ar opsiynau gwahanol, er fod dwi rili licio'r melyn. Yym so dwi'n jyst yn mynd i chwarae chydig bach efo'r cefndir. So fel dych chi'n gweld mae 'na lwyth o gwahanol ffyrdd i sbio ar y lliwiau. So mae 'na opsiwn disc, classic, harmony, value a palette a yym maen nhw gyd yn basically neud yr un peth ma' n'w newydd y lliwia ond yym jyst y ffyrdd gwahanol o sbio arni. Yy so ma'n reit dda i chware efo rhein i gweld beth sy'n siwtio chi. Yy a wedyn fedrwch chi hefyd iwsio yr adjustments tool i newid lliwia yn ffordd fel 'na hefyd so dwi'n chware chydig bach efo'r hue um, dim hue, hue uh, saturation um, a brightness. So mae'r piws 'ma edrych yn reit neis. Yym ond ia dwi wrth fy modd efo'r melyn 'na so dwi me'wl hwnna nâi fynd amdan. Yy a dyna ni. So dwi mynd i twtshio hwn chydig i fyny yym ella nâi roid bach o highlights o gwmpas fo gyda'r pensel eto i jyst neud o chydig bach mwy quirky yym fod yr llinella' ddim mor siâp a mwy organig. A wedyn yy dw- dwi me'wl fyddai'n barod i ddechra ar yr animeiddio so Ie, na, nawn ni ddechrau ar hynny yn munud. So, o'n i'n meddwl swn i'n jyst yn dangos i chi chydig um, amdan yr animation assist cyn i fi ddechrau ar fy darn terfynol. Um, so, jyst yn mynd i agor ffeil bach newydd, um, jyst yn mynd i roi o'n screen size am wan. A um, da ni jyst yn mynd i agor um, yr animation assist sydd ar yr setting section o'r um, canvas. So fel da chi'n gweld, um, yr o'ch chi clicio hyn, mae'n rhoi uh, bocs bach i chi ar y gwylod um, efo'r opsiynau play, settings, add frame. Mae hefyd yn rhoi preview bach o'r ffram da chi'n da chi ar ar y funud. So, na jyst dangos i chi be mae hyn yn mynd. So dwi wedi gwneud llun bach o'r cylch ma a dwi'n mynd i trio wneud o uh, rowlio i'r ochr arall o'r sgrin. Yym so y ffordd dwi'n mynd i wneud hynna dwi'n mynd i adio ffrâm a fel dach chi'n gweld mae'r um, cylch yn edrych yn really um, mwy sort of washed out uh, oherwydd hyn. So y holl hyn ydy hynna ydy fod o'n um, mae yna setting o'r enw onion skin. So ma, be mae onion skin yn neud, mae'n dangos um, cysgod lle o'r er yr object sydd ar y ffrâm sy 'di bod, yym jyst i chi gael syniad o sut mae'r animeiddiad yn datblygu. So ma' hwnna'n tool sy'n rili handi yym i iwsio tra da chi'n neud eich animeiddiad. So os dwi jyst yn pwyso yym chwara' ŵan fedra i dechra gael golwg ar sut mae hwn yn datblygu. Fel dych chi'n gweld mae'n creu yr argraff fod yr um, pel ma yn rowlio. Jyst yn mynd i clicio ar settings wan um, lawr ar y gwylod a fydwch chi weld mae'n rhoi dipyn o opsiynau gwahanol i chi. Um, so fydwch chi chwarae o'r frames per second, so y mwyaf frames per second gynnwch chi, y mwyaf cyflym fydd animeiddiad chi a yr lleia o frames pwy sy'acen ganddoch chi yw'r mwya slo fydd animeiriad chi. A wedyn gynnon ni rhywbeth yr enw onion skin frame, so um, fel o'n i'n sôn gyna, um, fod o'n um, dangos yr cysgod o yr fframs gynnwch chi. Um, so mae hwnna'n Fedrwch chi ddewis faint dach isho chi, so gynna fi fo ar chwech ar y funud so ma'n dangos chwech ffrâm chi. A wedyn yym fedrwch chi hefyd yy reoli'r onion skin opacity so ma' hynna'n dangos yy faint mor yy transparent ma'r fframia yym onion skin chi. So dwi jyst yn mynd i clicio ar y layers wan a fel chi'n gweld mae'n dangos y fframia. Um, so mae'r layers a'r frames yn, yn basically yn, wedi linkio fe gilydd lle. Um, so os swn i fyddai deletio um, ffram neu layer just wrth um, swipe i'r chwith. A wedyn os dwi'n creu um, layer newydd wan yy newch chi weld neith o yym dod i fyny ar y gwilod fel ffrâm so yym ie ma' nw ma' nw'n yr un peth basically ond jyst efo enw gwahanol. Sôn am o gynne ni yym yr ffont rhowch gynnig arni yym yn dan celf ni yym so rwbath dwi'n mynd i trio achan ydi yym animeiddiad o'r enw um, Jiggle. So, um, dwi'n mynd i trio wneud yr um, llythrenau jiglo. So, y ffordd dwi'n wneud hyn ydy, um, wel, neu dwi'n mynd i wneud llun o fy, um, fy sgwennu chi. Wedyn, dwi'n mynd i creu ffram newydd. A jyst mynd dros um, yr yr sgwennu a jyst neud hynna dipyn bach o weithia a fod o ddim union yr un peth yym yn bob ffrâm yym neith o cr- creu yr argraff 'ma o'r llythrenne yn jigo. Jyst yn mynd i hedfan yn ôl i darn ni a dwi 'di fel dych chi'n gweld yym dwi 'di dechra animeiddio hwn yn barod yym so fedrwch chi weld cysgod o'r offer yym yna a yym Yy, be' dwi 'di bod yn neud ydi defnyddio'r selection tool unwaith eto a jyst yym copïo a peistio yym yr offer ar layer newydd neu ar ffrâm newydd 'lly a yym jyst symud nhw chydig bach so fel bod nhw'n creu'r argraff fod nhw yn symud o gwmpas. Ni jyst testio hwnna chan wan, a fel dych chi'n gweld mae'r offer di ddechrau um, disgyn lawr o'r awyr. Um, so ie, yeah. mae'n, dwi'n meddwl, mae'n dechrau dod at ei gilydd. Um, dwi'n mynd i jyst uh, dechrau uh, dod at yr Dwi'n meddwl yr oed yr ymchwil fywyd efo ar y diwedd, um, so dwi'n mynd i iwsio'r selection tool unwaith eto a um, nid yr offer edrychodd o fod yn symud o ochr i ochr 'lly. Yym a dwi'n hefyd yn mynd i yy defnyddio'r techneg nath ni ddysgu gynna yym gyda'r jiggle yym ar yr llythrena so yy nawn ni weld sut mae hynna'n troi allan a ie yeah, dyna ni.

So, dwi rili hapus efo sut mae hwn 'di trio allan. Dwi jyst yn mynd i testio fo, dyma fo. So mae'n dwmsio lawr. um, gobeithio bod chi licio fo. Um, so dwi wan yn barod i exportio fy animeithiad. So dwi'n mynd i exportio hwn fatha

Shelley's um, Animated MP4 a mae hwnna'n mynd i ddod â ni i'r um, sgrin yma a mae'n gofyn faint o frames per second da chi isio so dwi'n dwi, dwi hapus efo 15 so um, digon hapus efo hynna ideal so mae hwnna'n just yn exportio wan i'r iPad chi So dwi'n hefyd yn mynd i arbed yr time-lapse, so os dwi'n jyst yn clicio ar fideo, um, fydwch chi weld fo'n dweud export time-lapse video, so dwi'n jyst yn mynd i ddeud full length, um, a dyna ni, mae'n exporting, so wneud hynna yn safio ar yr iPad hefyd. Wel diolch yn fawr iawn am gwylio'r fideo yma, uh, dwi'n rili'n really mwynhau wneud o. Um, gobeithio ydych chi wedi cael rhywbeth allan o hon efo. Fydda i'n gwneud mwy o fideos fel hyn yn y dyfodol, so cadwch ymchad allan. E, os da chi efo unrhyw gwestiynau, um, croeso chi gofyn yn y sylwadau. Um, dwi'n hapus i um, roed unrhyw cymorth gyda um, cwestiynau efo'r meddalwedd. A ie, diolch yn fawr a um, cadwch yn saff. tra, tra!